Āe, kei te rongo mai rā koutou i te tangi hūrō a ngā iwi katoa o Te Manawatū, nā runga i te whakatau kia whakatū ko ngā Wāri Māori ki te Kaunihera o Manawatū hei te Kōwhiringa ā-Rohe 2018. 22. E whai ake nei ko te roanga atu o ngā kōrero. I roto i te kotahi marama kua hipa, i whakatūngia ai kia e 22 ngā wāri Māori e ngā kaunihera puta noa i te motu. I te rangi nei, ko te Kaunihera ā-Rohe o Manawatū te 23. E mihi nei ki te whakataunga i tēnei rā te hurihanga o ngā whakaaro o ngā kaikaunihera kia pōtihia mō te wāri Māori, mō te takiwā Māori. Te āhua hoki kua rāngona e te kaunihera te mamae o ō mātou marae 12 i tēnei rohe o Manawatū. Kua rongo rātou i ngā taumahatanga kua pēhia ki runga. Ki o mātou iwi, ki o mātou hapū i roto i te rua, rua rau tau, taka rawa mai ki tēnei rā, kua rāngono i rātou te tangi o te ngākau, ā, kua hurihia te whakaaro i tēnei rā, ā, nō reira, e koa ana mātou. He ai ki te māngai kōrero o Ngāti Parewahawaha a Amelia Arapere, i whakapono ai ia e kore te kaunihera e whakakorekore i tōna iwi anō. Patua, patua a Ngiro, iro, ā, kia tae atu ko ngā kupu, ko ngā wairua, ko te hinengaro, ko te tīnana, ko te whānau i tae katoa mai i tēnei rā. Ā, ki te aha? Ki te whakarongo ki ērā kōrero. Ahakoa e anu ana ētahi ngā kōrero e homa, ā, ka, ka rongo koe i te hē, ka mōhio hoki koe he aha te mea tika. Ko tā te kōrero o tēnei koroua o Te Reureu, a Kipa Arapere, e mea ana, E hīkaka ana ia mō ngā rā kei mua tonu i tōna iwi. Hīkaka te ngākau. Hīkaka te ngākau mō ngā kupu kōrero ko Whārikihia mai i te kaunihera, e tautoko ana mai i a tātou Ngāi Māori, o te wāri Māori, hoi anō, ko tēnā i tautoko ngā wāri katoa, ko tautoko ngā wāri Māori. Engari me te mōhio anō. Arā noa atu ngā mahi, nē, kei mua tonu i te aroaro. Ā, e ia, e heke a werawera ki muri nei, engari, ā, āpōpō, hei tā rānei, me titiro anō mātou ka pēhea tēnei āhuatanga o te wāri Māori e ora pai ai ā mātou tamariki mokopuna. E ora pai ai anō, āpōpō. Ā, te ahu nei, kei tētahi wāhi o mātou ringaringa ētahi whakautu. Kia ora rā. Ko tā Jury kōrero me hoki tōtika ai i te tuatahi ki ngā marae, ka tika. Ko te tino mahi ināianei, kia hoki atu mātou ngā, me kī rā ngā kaikōrero o ngā marae 12 ki ō mātou marae, ki te rongo i ō mātou whānau, kaumātua, pakeke, tamariki, mokopuna, me aha ināianei, nō reira ka tika me hoki mātou ki ō mātou marae i te tuatahi. Ka rua, he whakatakoto mahere rautaki mō te ahunga whakamua, ka kōrero mātou ki tērā. Heoi anō rā, ka toru, ka hoki mai ki te kaunihera nei, ka whakawāteahia anō te ara, kia whai wāhi ai anō te Māori ki tēnei o ngā whare, ki tēnei o ngā kaupapa. Ahakoa kāore te nuinga o te hapori i tautoko i te whakatūnga mai o te wāri Māori, ko te māia o te kaunihera ki te kimi whakaae tonu, ā, i whakamihia e ngā iwi katoa. Te Mihimi, Te Reo o te Uru.